Хәерле көн. Безнең мәдәният дөньясында тапшыруына килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иң беренчедән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәм инде менә сезне тәкъдим иткәндә гел теге әйтеп китәсе килә бөтен регалияләрне. Ләкин шулкадәр күп күп алар Салават Закиевич, шулкадәр озынга китә. Ниндиен әйтсәң дә, ул сезнең турыда дөрес э, мәгълүмат була. Җыр өлкәсендә дә, спорт өлкәсендә дә, балалар фонды белән эшләү өлкәсендә дә. Ә иң кадерлесе сезнең өчен кайсысы бүгенге көндә? Иң кадерлесе, иң кадерлесе, Салават. Кайсы салават дип сорамасалар, димәк, мин бу тормышта нәрсәгәдер ирешкән. Э, шуңа күрә бу регалия ул тарих өчен кирәктер бәлки, языр өчен кирәктер. Ну, беренчедән, әлбәттә, ул күңелле әйбер, синең хезмәтеңне күреп, синең хезмәтеңне бәяләп, нәрсә беләндер нигезләп куялар икән, димәк, ансы да кирәк. Ләкин бүгенге көндә сәхнәгә чыгып та, газет журналларда да теге һәр сез әйтмешли, һәрберсен санап китсәң, аның ул бик күп вакытны ала һәм кирәге юк. Минем өчен, мин аны теге кабул итәм, Кирәк әйбер, ләкин ул сорап тору кирәкми. Менә бүген очраштык, сезнең каршылыгы салават. И, шушы җитте. Ә болай кайсы салават икән, кайвакыт андый сораулар туамы соң? Мин уйлыйм, берсе Салават Юлаев, берсе мин. Күп кенә интервьюлар биргәнегез бар, э, күп кенә мәгълүмат сезнең турыда Имеш-мимешләр, гайбәтләр, бу инде гадәти һәм табигый хәл, чөнки сез һәрвакыт игътибар үзәгендә. Ләкин менә барыбер кешенең балачагы һәм аның туган җиреннән, туган ягыннан бит инде барысы да башлана. Белүемчә, сез гади генә бер авылда, гади генә гаиләдә тугансыз. Без алты, без алтау идек. Алты уйды өчәү калдык. Минем өлкән абыем әле ике ел элек кенә вафат булды. Ну, нишләптер, шушы мин өченче бала булсам да, нишләптер миңа туры килде. Күбрәк иң олысы булырга. Без Әнигә ярдәм иттек. Әнине карадык дип әйтсәк тә дөресрәк булыр. Чөнки бер минем әни кечкенә генә ул, бер кигенә кечкенә генә. Э, шул кечкенә генә хатынга алты баланы тәрбияләргә туры килде. Тәрбияләде дөрес итеп, шәп иттереп. Олыны олы итү, кешене кеше итү. Әти ул әни, әни әни. Хәзер һәрбер бала тотып әти-әнисен судка бирергә может. Һәм җиңә дә судта. Менә бу бит дөрес хәл түгел. Шуңа күрә безнең Россия күләмендә үзебезнең үзебезнең законнар белән яшәсәк иде. Без бит нишләптер читтән алабыз, без читтән күрәбез. Инде хәзер Европада инде күптән хатын-кыз тәмәке тартуны ташлады. Ә безнең хатыннар башлады гына әле. Әй шул. Без 25 елга артта калып барабыз башка илдән. Шуңа күрә соңгы вакытта инде менә безнең э, Россиядә булган әйтик сәяси э, чаралар миңа бик каты ошый. Инде ниһаять үзебезнең кем икәнне кычкырып әйтә башладык. Бөтен кешедән дә үзебезгә үзебезнең адреска кычкыртырга дигән сүз түгел бит. Без бит без бит держава. Без ярты җир шарын алып торабыз. Шуңа күрә безнең безнең законнар булырга тиеш дип исәплим мин. Ниндидер бер карликовый бер ил безгә тәкъдим итәргә тиеш үзенең сәясәтен. Шуңа күрә бу инде гаиләдән нигә күчү булды? Зур политикага. Гаилә бит ул шул зур зур сәясәтнең беренче әйе беренчесе. Әгәр дә гаиләдә тәртип була икән, илдә була. Үз гаиләңдә эшли алмаган тәртипне син илдән сорарга хакың юк, шулай бит? Шушы әйберләрне бәлки ачыктан ачык әйтергә кирәктер. Дөреслектә генә, хаклыкта гына җиңеп була бу ямьсез күренешләрне. Миңа охшаган әйберләр дә бик күп, охшамаган әйберләр дә бик күп. Ләкин безнең болай итеп әле очрашып яшәп утырганыбыз юк. Зур әңгәмә корып. Шуңа күрә бүген мин нәрсә әйтсәгез дә шуңа риза һәм үземнең һәрбер әйткән сүземә җавап бирергә әзер. Әниегезнең шул тәрбия кагыйдәләрен бүгенге көндә үзегез үзегезнең гаиләдә менә шул кагыйдәләргә тугры булып калдыгызмы? Менә малаегыз бар. Беләм мин, горурланасың син Салават аның белән. Мин мин Рөстәмне Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип атыйм. Чөнки минем кеше кыз белән алар арасында 12-13 яшь ара. Ул барыбер дә кеше өмет белән яшәргә тиеш. Өмет Гомумән кеше курку белән өмет арасында яшәргә тиеш. Аның куркуның дошманнарның начарлыкның аның бит шул ук файдасы бар. Чөнки аны аны күрмичә яхшылыкның кадере белми. Начар кеше белән очрашмыйча, нәрсәләр кылмыйча, яхшы кешенең кадерен белмисең. Шуңа күрә алар икесе мин дошман белән дусның әле дошман бәлки күбрәк Ярдәм ите. Ярдәм генә түгелдер, бәлки кай вакытта иң якын дустыңа караганда дошманың файдалырак. Чөнки синең дошман икән беләсең. Син аңа артыгын сөйләмисең, аның белән әңгәмә кормыйсың, аның белән ашамыйсың, эчмисең. Ә дус бит ул барында белә. И ул бер дигән тапкыр сата, и шул җитә. Шуңа күрә дошманнарны ул чаклы бетереп ташларга ярамый. Алар да үз эшен эшли. Аларга рәхмәт әйтергә кирәк. Рәхмәт әйтә кирәк. Безнең фондта э, Сауза кич бер э, матур язма бар. Менә бу студиядә малаегыз белән бер клип төшергән идек. Әйдәгез шуны карап үтик әле. Азрак шул э, Рөстәмнең бәләкәй чакларына кайтып килик.

Ул сезнең укыган мәктәпме ул? Юк. Ничек килеп чыкты ул шулай? Белмим, аны бездә бит э, ничек дип әйтим икән? Менә мин менә шушы мин зинахар үлү күрмәгез, бу үзе турында әйтә икән дип мин үземне бөек кеше дип исәпләмим. Мин минем сымак кешеләр меңәрләгән, берничә мең, бәлки миллиондыр. Барыбер дә менә без ниндидер бөек кешенең җөмһүрияткә, халыкка ниндидер эш күрсәткән, үзен оямыйча эшләгән, эз калдырган, ниндидер ачыш ясаган кешенең исемен мәңгеләштерер өчен аның үлгәнен көтәбез. Көтәбез, тик үлми. Чирләп бетәбез, кайгырып бетәбез. Үлгәч инде ана соң бер бер дүрт биш группа шуңа ябыша инде. Әйдә урамын бирәбез, әйдәгез менә шушы мәдәният сараена яисә мәктәпкә шул исем бирәбез дип. Э, э, моны бер кеше уйлап чыгарган э, безнең безнең районда һәм вот теге приказ чыгаргач кына миңа китереп бирделәр. Сез ул мәктәпкә барганыгыз бармы соң үзегез? Әле үземнең мәктәпкә кайткан юк. Үзем мәктәпкә барганым юк. Э, мин бит инде теге чакырсалар барам, кусалар китәм дигәндәй. Э, шундый үземә теге кирәгендә, кирәкмәгәндә җыям мин проблеманың. Күп вакытта Язып куям, нигә машинага китеп барган вакытта инәйгә шалтыратырга дип. Шуны язып куймасаң, шул онтыла. Шул хәлгә килеп җиттек, адәм баласы. Иртән торгач та беренче бит инде әнигә шалтыратырга кирәк, хәле белергә кирәк, ә исән чагында. Шуны язып куям, онытмаска дип. Бу үзенә күрә бер мәгънәсезлек. Э, шалтыратып алсам инде, тавышын ишетсәм, аннан бер хәер фатиха алсам, ул миңа гел дога кылып утыра инде. Э, Шуның өчен генә бу дөньяда исән яшәгән сымак итеп хистәм мин үземне. Җиңеләеп китәм ничектер. Шуңа күрә Башкортстанга кайту бик э, сирәк, кызганыч. Чөнки мин инде э, ярты җаным белән Татарстан кешесе, чөнки монда укыдым, минем балаларым монда туды. барыбер да мин минем өчен мин ике илне аермыйм миңа башкортстан да бер татарстан да бер чөнки әти әтием шунда җирләнгән туганнарым әнием шунда яши инәй дигәннән сал закич менә кайтканда аның кырына э, улым менә шул җыр Бик ошый миңа, шуны җырлап кына бир әле. Юкмы? Аның гомумән яраткан җыры бармы? Инәнең яраткан җыры бар. Мин аны нигә концерт алдыннан сөйлим. Э, җырлыйм, егетләрне җыйып алам да, әйдәгезләрем әйтәм, бер уен уйнаган сымак алабыз. Э, кем үзенең әтисенең, әнисенең яраткан җырын белә? Физләр белә. э, Фезәр әти-әнисен яраткан җырын белә. Ул җырлап күрсәтә. Альфред Якшемес тә белә әти-әнисен яраткан җырын. Э, минем э, әтинең Зәңгәр күлмәк үзе уйнап үзе җырлый иде. Инәйнеке Рамай. Ну, менә хәзер әниең әлбәттә бу тапшыруны карый. Җырламасаң дөрес булмас. Ине безнең тегенчек дип әйтим икән. Бер ике ел гына барыбер көйләп алырга кирәк бу урында. Көйләп тормам, чөнки әгәр дә моны көйләп торсаң, бу теге махсус әзерләнеп килгән сымак. Безнең минемчә әзерләнеп килгән бу җырны җырларга дип, шуңа әзерләнгән. Мин көйләп тормыйм, чөнки аны инәй үзе белә, мин беләм. Безнең Илиянең үзе әйтмешли, җырлап торырга вакыт булмады аның. Ул йөгереп кенә йөрде гомер буена. Ну, тендвены карый. Яратып карый тендвены. Менә безнең фондта бер матур гына тапшыру бар. Киң күңел тапшыру, ул күптәнге инде. Менә исемен дә хәтерләмим. 15 ел элек төшерелгән Менә шул фрагментны карагач, үзегезне яшь чакта, Ләйсәнне дә яшь чакта күреп алырсыз. Һәм сорау мондый булачак, карагач менә әлбәттә сез инде азрак шунда шул чакларга кайтып, менә соңгы 15-20 елда Салават ничек үзгәрде микән? Аның фикере ниндирәк микән? Гомумән үзгәрдеме ул? Мин эш вакытында ял итәм. Ә болай Казанга кайтып, Татарстанга кайтып, минең миңа ял итәргә туры килми. Ә миңа, әлбәттә, миңа үкенмим. Чөнки үзем сайлап алган язмыш, бу минем язмыш. Шуңа күрә мине алай алай мине жәлләргә фәлән күреп күрмәгез. Мең мең төрле кәсепкә э, кереп баткан Салават. Шуның кайсы якынрак шул кәсепләрнең? Кәсеп дигәннән берсенче чиратта мин үземне ир һәм ата дип Хезитән беренче кәсеп ул мин гаилә башлыгы. Икенчедән аның барда эш Фердинанд. Башта җаваплы. Ая, узышларда, автоузышларда җаваплы. Укытуы да җаваплы. Сәнгать яшәү да җаваплы. Шагыйрьләр, композиторлар белән эшләүдә җаваплы, җавапсыз эш булмый бу дөньяда. Аның берсенә берсе шу- мин шуның белән бәхетле, алар берсенә берсе охшамаганнар. Миңа әйткәннәре бар иде. Бер кеше әйтә, син бит әле миннән яшьрәк ди. Нишләп син шушы әйберне эшлисең дип сорады бер кеше. Менә исемен әйтмим. Мин әйтәм, әйтәм, аерма әләне түгел бит, әйтәм, мин бит синнән 4 кенә яшькә яшьрәк бит. Эй, үскәнем ди. 50 узгач 4 ел бик күп булды. Менә мин шушыны әйткән, шушы кешенең әйткән сүзләрен хәзер еш күз алдыма китерәм. Чыннан да 15 ел дип әйттегез, менә шушы мин соңгы бер 10 елны югаттым. Менә шушы бер 10 елны нишләтеп гастрольләр үткәреп онткамым мин. Э, шул чак 10 елны югаттым. Дөнья куып. Мәгънәсез э, тормыш белән яшәп теге кеше инде кемдер астагфирулла теге төрмәдә утырып ун елын югата кемдер э, чирләй бәтеп ун елын югата э, шулай шалтырап дөбердәп эшләп яткан җирдән ун ел вакытым югаттым мин сизми дә калдым сизми калдым дөресрәге сизми калгансыңдыр чөнки чыннан да менә бу соңгы ун елда Ничәмә концерт бирелгәндер, ул санны син беләсеңме үзең? Юкмы? Елына ничә концерт була? Татарстан буенча әйтеп тормыйм, Россия буенча әйтеп тормыйм. Иң күп гастрольдә йөрүче театр безнең театр. Бер, бер елны, бер елны булды, бер елны булган йөздә 78 чутладыкмы соң? Уртача менә елына ничә концерт була уртача? Уртача 120 дән алып 180 га чаклы концертлар. Кайсы бер көнне аралаш концерт була. Көн аралаш. Кайсы бер көнне икешәр дә булган концертлар булган. Мин берсе гаҗәпләнәсең. Берсен генә хәтерлим. Аны нишләп безнең теге татар бит инде ул акылы төштән соң ди. Беренче августтан башлап Бишенче сентябрьгә чаклы Камал театрында җырладым, бер тәнәфессез, үз тавышым белән. Фонограмма дигән әйберне белмибез, ул вакытта да белмәдек, хәзер дә белмибез, Аллага шөкер, чөнки халыкны алдау белән үзеңне алдау бер. 35 тамаша, 35 концерт куйдык. Ник кирәк булгандыр ул миңа шул чаклы. Шуннан соң инде больницага итеп салып куйгач, Ну, нинди аерма бар инде? 20 көн җырлап, 15 көн җырлап ял итми. 35 көн җырлап, 35 көн больницада ятмый. Аның бит бер дә аермасы юк. Шуңа күрә хәзер инде әзрәк кенә акыллырак булырга тырышабыз, ләкин барыбер дә шул эштән туктап булмый. Туктарга язмасын да инде ул. Сәнгатьтә артист бер генә туктый. Мен тукта барам да, Аннан соң тагын икенче сулыш алып тагын китәм. Анда әйбер юк. Артист төшеп кала икән обоймадан бер тапкыр, ул икенче тапкыр менә алмый. Шуңа күрә халык ничек дип әйтим икән? Халык ул безне яшәртә, безне тәрбияли, безне ашата, гади халык. Шул ук вакытта ул ничек дип әйтим икән, хәянәт, иң зур хәянәтче халык. Менә бүген килеп чыга икән, сине үлә торган, сине үлеп ярата торган бер э, тамашасың. Икенче артист чыга икән, ул күчә дә китә шул якка. Чөнки халык аңа бит залга халыкны куып кертеп булмый, залдан халыкны куып чыгарып булмый. Ул нәрсә тели, шуны эшли. Шуңа күрә халык ул көч бер, бер үлеп карасаң. Шул вакытта хыянәт. Мин хыянәт турында әйткәнем бар, минем газетта бер номерым бар. Хыянәт турында. Ул кайда власть, кайда дуслык, кайда мәхәббәт, кайда акча, анда хыянәт. Хыянәтнең башка урыны юк, ул шунда. Шуңа күрә хыянәтнең үзенең аның да бер үз урыны бар. Аңа тоже әзер булырга кирәк. Чөнки хыянәтсез булмый бу тормыш. Ә менә бу хыянәт дигәннән сезнең тормышта хыянәтләр күп булдымы сезгә карата? Минем тормышта э, беренчедән э, мин иң курыккан э, гаилә хыянәте, иң курыккан әйбер гаилә хыянәте. Чөнки Илһам абыйның бик бер шәп сүзе бар. Мин аны күп тапкырлар әйткәнем бар. Бәлки монда икәнен әйтә торган сүз түгелдер. Кирәкмәсә төшереп калдырырсыз. Ләкин Илһам абый бер тапкырда үзенең ничек яшәгәнен яшермәде, ничек көн күргәнен яшермәде. Бер ике утырабыз. икәүгенә. Чәй эчәсеңме, дип сорадым. Мин килде Камал театрына, мин репетиция вакытында аның гадәте шундый иде. Без куйган аппаратка килеп җырлый, без репетиция ясаган вакытта җырлый. Җырлый да, ай, ди, без дә җырлаганбыз икән җыен мәгънәсез аппаратка ди. Бу бит монда бит җырлап торасы юк. Бу бит тавышын тартып ала бит бу аппарат. Хәзер нинди замана сезгә килде дип миңа сөйләп утыра инде. Аннан сәхнә артына кердек тә, инде грим бүлмәсендә Чәй тәкъдим иттем. Чәй эчәсеңме дип сорадым инде. Апа, килеш. Чәй эчмим. Чәй эчсәм айныйм. Айнырга куркам. Дөньясы кабахат ди. Менә шушы кыска гына ике еллыкта нинди мәгънә? Чөнки хыянәт дигән вакытта хәзер хыянәт итәр өчен күп күп кирәкме? Дөнья кабахәт, дөнья усал. Менә шундый усаллык, шундый явызлык эшләгән кешене кичерә аласыңмы? Юк, мин минем тормышымда булды, бер соңгы берничә елда. Бәлки төптән үләп карасаң, күптән актарып карасаң, бәлки гаеп миндәдер. Ләкин үләп-үләп карыйм, миндә гаеп юк.

Роза дигән бер ханым театрда эшли, гомер буена эшли, гомер буена миңа ярдәм итә. Аның әйткән сүзе бар. Мин аның сүз дип сөйлим инде. Ул да бәлки кемдә ишеткәндер. Иң яхшы сүз әйтелмәгән сүз ди. Кай шушында вакытында түзеп әйтә алмыйча калсаң, Ул аның ние булмый. Ул әңгәмә үсмәячәк. Аның дәвамы булмаячак. Шунда онтылып калачак. Күп вакытта чак кына түзә белмибез, чак кына сабыр була белмибез. Мин гомумән сабыр кеше түгел. Мин э, кай вакытта үземнең кыланышларым үзем гарьләнәм. Информация күптер бәлки. Яшергә тырышабыздыр инде. Бәлки кирәгеннән, кирәгеннән, бәлки үземнән миңа язмаган әйберләр эшендә бәлки баш ватандыр. Шуңа күрә э, сабырлык кирәк. Кеше үзенә үзе бәя куярга тиеш. Аның менә шушында аның Алла Тәгалә әйткән икән, менә синең шунда дип. Аны чыгып булмый. Аны чыгар өчен башны бәреп тишергә кирәк. Чыгып буладыр бәлки, ну башны бәреп тишеп, аның бәреп тишкәч, аны кемгә кирәк синең башың? Шуңа күрә яши-яши акыл керә, фикер үзгәрә. Кайвакыт, әйе, фикер үзгәрә, кеше үзгәрә, дөньясы үзгәрә, заманасы үзгәрә. Фикер үзгәрмичә мөмкин түгел бу шартларда. Менә концертлар бит инде бик күп дип сөйли башладык. Ел саен Салаватның концертын көтәләр, чөнки бер яңалык була, бер нинди ниндидер тема, шул темага тугры калып Программа төзелә. Шул концертларда син үзең режиссер да, сценарий да синдә. Ул э, менә шул профессионал булмауыннанмы, ләкин инде э, ниндидер икенче җавап бирәсең. Профессионал дигәннән җыр буенча мине профессионал дип атарга беркем дә хакы юк. Чөнки мин э, җыр буенча укымадым. Э, режиссура буенча мин профессионал. Минем ике институтта ике белемем дә режиссура буенча. Шуңа күрә мин любой режиссер белән бәхәсләшә алам. Кайсы театрның режиссеры килсә дә, бәхәсләшә алам, чөнки мин аның законнарын беләм. Чөнки тормыш законнары белән театр законнары бер, аны үзгәртеп булмый. Аның теге ниләрдә генә үзгәреш, теге әйтемнәрендә генә. Ә җырчы җырчы бәлки, бәлки җырчы түгел, бәлки җырлаучы. Үзең турында шулай әйтәсеңме? Шулай дип уйлыйм, җырлаучы. Теге регалияләр, мин әйткән идем тапшыру башында, бик күп әйме, мин аларны төзеп китсәм, озакка китә дип. Ләкин менә берәй берне әйтмичә кала алмыйм. Э, милләтнең йөзек кашы син. Бу минем генә сүзем түгел, гомумән, менә күпме татар бар дөньяда, һәммәсе Салаватны йөзек кашы дип әйтә ала безнең милләтнең. Милләт турында сүз чыкканда, иң борчыган мәсьәлә сезнең өчен бүгенге көндә? Бу без әйтеп кенә эшли торган сүз түгел. Бу зур мәсьәлә, бу кызганыч, бәлки мәңге хәл ителмәслек мәсьәләдер. Чөнки болай да Рәсәй уртасында яшәп, шул зур держава уртасында яшәп, мондый хәлгә килеп яшәп ятуыбыз ул начар түгел. Э, ну, бу, белмим, бу тарихи әйбер, бу зур әйбер. Бу мәсьәләгә миңа калса бәлән тора кирәк түгелдер. Һәр милләт үзен э, милләт дип саный. Онытмаска кирәк, менә без әңгәмәнең башында башладык бит сүзне. Гаиләдә булмаган тәртипне илдән сорап булмый дидек. Өч балам бар. Берсе русча сөйләшә, берсе английча сөйләшә. Татарча матур иттереп сөйләшеп булмый. Өйдә булмаган Мохитне? Мохитне мин ничек халыкка әйтим, болай булыгыз, болай кирәк дип. Һәр бик гади ни мәсьәлә менә минем калса. Әгәр дә шушында ни чыкса, э, әйтик, бер закон яисә бер нинди булса бер берәсе бу сүзне кычкырып әйтсә, әйдәгез әле, җәмәгать, тәртип салыйк әле дип. Тәртип салыйк һәрберебез үз йортыбызда. Бәлки шуннан башларга кирәктер инде. Ул уртак эшне эт тә җыймый дигән сүз бар бит. Менә без милли мәсьәләгә карасак, ул бар уртак эш. Теге күп әйберне эшлибез, эшләдегезме, эшләдек. Эшлисезме, эшлибез. Без шундый, без, без отчет бирәбез. Э, башлыкны чәчкәнче без аны җыеп куябыз. Юлларын салганчы уже отчет бирелгән. Без шундый илдә яшибез. Үзе ничек дип әйтим икән бу? Безнең мин Россия ул һәрвакыт эксперименталь ил булгандыр дип уйлыйм. Ә миңа калса, концерт ахырында әйткән сүзең нәкъ менә шул сорауга җавабыңда. Син әйтәсең, бер-берегезне саклагыз, Чөнки үзебезгә генә кирәк без татар халкы. Без татарлар үзебезгә генә кирәк. Без бит ничек дип әйтим икән? Без аны Россиясе дә эксперименталь ил. Яңа дару чыкса бездә эксперимент. Э, безгә җибәрәләр, без барында ашыйбыз, барында йотабыз, безгә җитми. Э, Бер генә мәсьәлә, ничек тә булса үзебезгә үстермәскә, эшләмәскә өйрәндек. Эчәргә өйрәндек. Алдашырга өйрәндек. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз кулыннан. Менә хәзер шуны киресен эшләп карыйк. 100 елга ялгышканбыз икән, менә 70-80 елга алдашканбыз икән, шул ук ел кирәк булачак кире кайтырга. Аны ләкин бер әйбер бар. Әйткән белән әйтмәгән бер түгел. Бу турыда әйтергә кирәк. Бу турыда сөйләргә кирәк. Башкача ярамый. Сез бик э, көчле шундый юморлы хисле кеше, юмор хисле кеше. Минем белүемчә инде, чөнки менә сөйләшкәндә көлеп алабыз, көлешеп алабыз, чөнки һәр ситуациядән ниндидер бер мәзәк табасыз. Кеше Беренчедә мин мин миңа күп килеләр. Менә сезгә бик каты ямсыз ямсыз пародияләр ясыйлар. Сез шуңа ничек шуңа түзеп торасыз дип. Мәйтәм, ул бит бушка. Ул әйберне башка милләт халкы акча түләп эшләтә үзе турында. Менә мине кемдер сәхнәгә чыгып мактый икән. Халыкта нинди дә булса берни уяна. Начар фикер. Тагын үзен мактата инде. Ул бит аны мин мактата дип уйлый. Шуңа күрә мин бөтен юмористларга әйтәм. Иң ямьсез чагымны, иң ямьсез урыннарымны уйлап чыгарып сөйләгез. Мин мин миннән, менә миннән көлгән кешеләргә Мин просто рахмат әйтәм. Үзең түләргә әзерме? Бушка бит ул. Әле күп милләт, кайсы милләт түләп эшләтә шушы әйберне. Э, ләкин э, менә әгәр кеше үзеннән үзе көлә ала икән ул интеллект турында сөйли чөнки э, менә әгәр юморны үзенә карата юморны кабул итми икән кеше демәк аның тәрбиясе җитми аның интеллекты җитми бу бит менә шул интеллектның бер күренеше көлә белү үзеңнән көлә белү ул беренчедән бик нык зур көч таләп итә беренчедән Аның өчен бит үзең турында нидер әйтер өчен, нидер көлер өчен, кешедән көлер өчен, мәсәлән, матур иттереп көлер өчен, син ул кешедән бик күпкә акыллырак, ул кешедән, ул кешедән бик күпкә күбрәк эш эшләгән кеше булырга тиешсең. Син аннан да начар булып яшәп, син аннан көлеп утыра алмыйсың бит инде. Кеше үзенең урынын белергә тиеш, бәясен. Һәм тәнкыйтькә дә шундый карашың, шулай бит? Тәнкыйтькә мин бер сүзсез. Ләкин тагы да шушы сүзгә әйләнеп кайтабыз. Ул бит мине тәнкыйтьләгән кеше, ул миннән өстенрәк булырга тиеш, ул миннән акыллырак булырга тиеш, миннән чибәррәк, миннән байрак, миннән тазарак, миннән көчлерәк булырга тиеш. Менә шул әйткән фикерләре берсе туры килми икән, аны мине тәнкыйтьләргә хакы юк. Менә миңа бүген Илхам абый берәрсе әйтә икән, ә син энем былай ит дип. Шунда бастан урынына гына егылам мин, чөнки аның сүзе миңа закон. Менә бер бездә бит инде хәзер шундый җырчылар бар, кызганыч, аны теге җырчы дип әйтсәң, хәтерен калдыр. Илхам абыйның сүзе инде. Җырлаучылар күп, җырчылар юк, ди. Алар исәнләшми күбесе. Син менә 700 җырчы дисең э, татар эстрадасында. Ул кадәр күп кирәкме соң? Һәм кем аны санаган соң? 700 генә микән соң инде хәл? Син үзең саныйсыңмы? Бер елны, бер елны 500 ел. Э, Ничек санагансың соң син аны? Не санатканбыдыр инде. Мин әйтәм бит, мин сәхнәгә чыгып, э, нинди дә булса бер статистика белән кызыксынмыйча, Менә мин хәзер э, ул сүзләрне әйтмим. Менә бер заманы дини мәсьәләләргә калган вакытта э, ничә мәчет бар дип әйткән вакытта э, кайсы программа икәнен хәтерләмим, бер 7-8 ел элек Татарстанда 54 мәчет бар иде. 54 мәчет. Һәм Татарстан буенча 1200 мәчетләр һәм мәхәлләләр бар иде. Менә хәзер ул статистиканы миңа хәзер табып яңартырга кирәк. Безнең ул яктан Аллага шөкер безнең әле ярай дингә әйләнеп кайттык. Әле әле ярай дингә Алла Тәгалә ышаныч артты. Мәчетләр төзелә, кеше мәчеткә йөри башлады. Чөнки кешенең кеше нидән дә булса куркырга тиеш, нәрсәгә дә булса ышанырга тиеш. Шу икесе дә булмаса, ул кеше яш ул кешедән бөтен бер көтеп була. Салат Закич, мин эстрада турында сүзне кузгатам гына, син шунда ук шуып китәсең. Әллә шулкая биздең микән син ул эстрададан, ә?

Исең китә, зал җыеп булмый. Мин аны кеше баласына алай дип әйтергә ярамыйдыр инде. Теге бик ямьсезләп әйтергә дә булдыра алам аларның кем икәнен. Ләкин ул монда телевидение кирәк әйбер түгел. Халык шуңа бара кай вакытта. Димәк, андыйлар да кирәк. Ләкин шушы шушындый кешеләр алар аңласыннар иде. Что алар сәхнәгә чыккач, нинди дә булса бер барыбер дә тәрбияви бер әйбер барга тиешләр. Әгәр дә аның даже шул үзенең начар уйнавы, начар җырлавы белән дә кеше җыя алала икән сәхнәгә, авызырып кына кайтып китәргә түгел. Нинди дә берсе мәгънәле, Бер сүз әйтеп, халыкка, әйдәгез, җәмәгать, без татарлар болай иттек, тегеләй иттек, без соңгы вакытта болай итә башладык, болай дөрес түгел, дип бетерә алсалар да, барыбер дә әйткән белән әйтмәгән бер түгел, тәрбия шуннан башлана инде. Димәк, син менә бу артистларга, җырчыларга карата аларның тәрбия функцияләре дә бар һәм артист һәм сәясәт дигән әйбергә битараф түгелсең. Ә син үзеңне сәясәтче дип саныйсыңмы? Мин саныйм. Үзем, мин үземне, менә мисал, курыкмыйча әйтәм, үземне бик зур сәясәтче дип исәплим. Ләкин минем бәлки әйткән сүзләрем бәлки кирәкле органнарга барып җитмидер, бәлки югары властька барып җитмидер. Ләкин мин мин халык белән эшлим. Мин халыкка әйтәм. Чөнки бөтен әйберне хәл итә халык. Сәясәттә мин үземнең урынын беләм. Һәрбер менә дусларым бар, министрлар арасында да бар, җитәкчеләр арасында дусларым бар. Мин аларга үз фикеремне әйтәм. Менә ник болай әйтмисез дип әйтергә мөмкинчелегем бар кай вакытларда. Депутат буласың килмиме соң? Депутат, депутат була. Тәҗрибә Ну, беренчедән мисаллар да бар. Беренчедән менә мин депутат булыйм әле дип әйтеп Барсаң, бәлки, дөрес түгелдер. Аны күп кеше әйтәчәк, әйе, моңа шул гына җитмәгән инде, дип әйтәчәкләр. Юк, ул бит Миңа калса, миңа калса, моны хөкүмәт әһелләре тәкъдим итәргә тиеш. Менә без уйлыйбыз, менә шулай-шулай, сез бу созывта депутат булсагыз, безнең милләткә, безнең Татарстаныбызга файдасы булыр дип. Димәк, алар миннән файда күрмиләр. Шуңа күрә мин аңа теге мин депутат булыйм әле дип ялым килмисең инде, әйме? Мин дөрес тә түгел. Беренчедән минем э, безнең миссия депутат миссиясеннән түбән түгел. Безнең сымак без йөргән татар татарларны җыеп көн саен 1000 татарны җыеп үз сүзебезне әйтә алган э, әле бер депутатны белмим. Шулай. Мин көненә 100 концерт куям, 100 мең кешегә мөрәҗәгать итәмен, бөтен Россия буйлап, регионнар буйлап. Шуңа күрә мин үз урынында сәясәтче һәм мин теге аерым аерым бер депутат. Мустакил Мустакил Мустакил бер депутат. Үзем әйтәм, үзем сөйлим, үзем тыңлыйм. Әй әй. Шул. Салат Закич, бер мәкалә э, таптым менә бу интервьюга әзерләгәндә. Көлдем инде үземчә. Салават Фатхидинов создал в Казань башкирскую мафию дигән исеме шундый. Беренчедән, мафия дигән сүз ул начар сүз түгел. Мафия, мафия дип сүз чыккач инде урамга чыгып китеп, бөтен теге киртә башын сындырып, теге кеше авызына сугып йөргән егетләрне мафия дип атый башладылар. Ул дөрес түгел. Ул мафия дигән сүз ул акыллы, бердәм кешеләрнең бергә җыелып эшләү дигән сүз ул. Бер фикердәшләр. Менә без синең белән ничә ел бергә? Мафия. Без уже икебез бер мафия. Шуңа күрә әйтәләр икән, баш Миңа Мидер Шәриш бер заман былай дип әйтте. Э, үзеннән сорарга мөмкинсез. Син ди бер артист турында сорый. Син бу кешене кысасың икән дип ишеттем. Дөресме соң ул ди? Әйтәм, дөрес түгел Мидер Шәриш. Шуннан соң бу Башкортстаннан килгән артист. Син ди моңа ярдәм ит ди. Син обязан бу кешегә булышырга ди. Башкортстан татарлары дигән милләтне мин уйлап чыгармадым. Аны син уйлап чыгардың ди. Уйлап чыгаргач, озагына чаклы эшләп бетерде. Менә күрә акыллы кеше сүзе. Шуңа күрә бәлки мин кемдер кемгәдер әзрәк кенә шелтә ясарга әйтсәм, яисә каядыр катырак итеп әйтсәм, Ул яхшылык өчен генә. Мин кеше көнләшмим. Көнләшү ул дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә һәр кешенең үз урыны, һәр кешенең үз тамашачысы, үз фикере. Теге урыс әйтмеше насильно мил не будешь дип әйтәләр бит. Шуңа кебек теге аны кешене куркытып кына үзеңә мәхәббәт яисә хөрмәт яулап булмый. Әгәр дә атаганнар икән шулай дип атасыннар, бәлки Теге, теге кинодагы сымак булмасын инде теге. Изаурадагы просто моряда мафия дип уйламасыннар. Ләкин татар һәм башкорт җырының аермасы бар диләр, синең фикерең ничек? Бар. Бер башкорт та татар җырын җырлый алмый. Бер татар башкорт җырын җырлый алмый. Аны Уканнан килә, димәк. Уканнан килә, күрәсең. Анда икенче э, мелизмнар, анда икенче э, икенче резонаторлар эшли. Анда белмим. Э, Әгәр дә башкорт җырын җырлый алса, гомерендә бер тапкыр Илхам абый җырлап карар иде. Ул аны җырлый алмый. Якына килә алмый. Чын башкортча әйттереп. Ә чын башкортлар ул әллә нинди диапазонда, әллә нинди э, ноталар, югары ноталарны алып җырларга мөмкин, ә татарның олылын тузаны җырлый алмый ул. Мин бит конкурста хәнишел бергә утырабыз, мин көләм алардан. Бу кан, бу үз моны күрәсең бүлешергә ярамый спорт турында сөйләмәсәк дөрес булмас бит әйме салават чөнки э, спорт дөньясы ул синең бер аерым бер дөнья менә спорт автоспорт син бит инде өч тапкыр э, россия чемпионы булган кеше аңлавымча автоспорт синең өчен Ул ниндидер максатка ирешү. Иллегә илле. Мин болай дип әйттем. Кайсысына күбрәк куясыз? Сәнгатькәме, спорткамы? Мин гел әйтәм, иллегә илле. Юк, спорт менә синең өчен ул максатка ирешүме, үзеңгә нәрсәдер... Үзеңә үзең нәрсәдер теге... Ул бит... Формада буламы, ял итүме ул, или нәрсәдер менә үзеңне тоюмы менә шул... Кемдер балыкка китә менә, мәсәлән. Кемдер балык тота. Тотамы, тотмыймы, китә ул шунда. Эшләп йөридер, китә ул балыкка. Бәлки чирдер ул синең, ә, автоспорт? Бәлки чирдер, ләкин матур чир. Э, менә хәзер минем арттан малай китте. Рөстәм ике тапкыр Татарстан чемпионатын отты. Уже 12 яшьтә ул ике тапкыр Татарстан чемпионы. Россиядә без э, быел бик уңышлы чыгыш ясый алмадык. Э, Рөстәм 4 урында калды. Алар 30-40 кеше бер класста Шунда минем малай беренче, икенче, өченче урыннарда йөри. Э, бу спорт шундый, ул тимер, ул бит аны техника аны белеп булмый. Э, Рөстәм алты стартның икесе дә генә финишировать итте. Дүртесендә э, Алла Тәгалә бирми финишны. Ике тапкыр килде финишка, берсе Воронеж шәһәрендә, берсе Бөгелмәдә, икесендә беренче килде. Кайсы берләрендә беренче бара, икенче бара, я ватылып кала, я сүнеп кала, я бәреп чыгаралар. Мин моңа мин моңа үзем сөендем. Чөнки 9-10-11 яшендә малай җиңү ялап күнегә икән, ул ул инде ул җиңелүне кабул итмәячәк. Менә әйтәм, улым, менә Алла Тәгалә сиңа әйтә, иртә әле сиңа дип әйтә. Җылы инде, менә бит 200 метр калды, 100 метр калды. Мин әйтәм, димәк шулай кирәк. Үзем эчтән сөенәм. Җиңсә, кем менә шул алтысында җиңсә, ул бит башкача җиңелүне кабул итмәячәк. Шуңа күрә җиңелү Җиңүгә караганда аның өчен әле файдалырак. Файдалырак, әйе. Мин шулай дип исәплим. Безнең э, Салаватта кунакта исемле тапшыру бар иде бит. Мин ул тапшыруны сагынам. Сагынасың. Эчкерсез, гади, э, нәрсә теләгәнен шуны әйтә ала торган э, тапшыру иде ул. Аны миннән бик күп тапкыр сорадылар, ни өчен дип, җитешә алмыйм. Әссәламү галәйкүм, хөрмәтле Татарстан Яңа гасыр каналын караучы тамашачылар. Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә. Тәүлекнең кайсы гына вакытында безне карасагыз да, сезнең белән әлеге дә баягы шул тапшыру, Салаватта яисә Салават кунакта тапшыруы.

55 ел эшләргә кирәк булды. Сразу кичмен, мин эзләгәндә интернет челтәрендә э, почти неофициальный сайт Салавата Фатхудинова дигән әйбергә. Сразу җавап бирәм. Минем бер тапкыр сайт булмады. Булмаячак та, һәм аның кирәге дә юк. Кирәк кеше мине әллә каян китереп таба, минем телефоным бөтен дөнья белә. Теге 01 дигән сымак минем телефон. Теләсә кем шалтырата ала миңа. Димәк, шул сайтларга Сайтларга бар берничә фанат, берничә фанат бар. Күп вакытта аларның минем фикерне әйтәләр. Менә болар чын фанатлар. Менә хәзер кечкенә генә тест үткәрәбез. Менә шул сайттан алган мәгълүмат туры киләме, юкмы? Кызык менә, кызык өчен генә. Иң яраткан ризык кыстыбый хатын эшләнгән. Ләйсән пешергән. Ләйсән пешергән. Шулаймы? Автомобиль Джип Мерседес дигән. Менә шушы шушыңа барып җитеп булмады әле. Мин аны Ләкин мин аны теләк күрәсең. бар. Мин аны күрәсең, э, минем дусларда барысын да джип Мерседес. Шуңа күрә хыял булгандыр инде ул минем, язып куйганмдыр. Әле дә Минем өчен хыял. иң- минем өчен э, бүгенге көндә э, иң яраткан машина зур машина. Гастрольдән, концерттан чыккач та, бөтен костюмнарын төяп, шунда бер матрас җәеп, телевизорны кабызып, берәр мең километр йоклап барам мин. Иң яраткан ял итә торган урын Чехиядә Карловары дигән. Чехия Карловары и Латвия Юрмала. Һәм хоббит турында. Нәрсә дип әйткәннәр микән, үзең нәрсә әйтәсең? Хобби, мин спорт... Э, мылтык дигәннәр менә, мылтык җыярсың, что ли, син? Мылтык түгел, э, мылтык түгел. Или шул э, охотничий ружье дип әйтә. Дөрес генә әйтмәдем, пычаклар. Ә, пычаклар. Мең, меңнән артык иде кашандыр. Мин улай бердән туктадым. Музей бар, пычаклар музее. Миңа бер тапкыр сәхнәләмәләр дә, менә Саузаки, сезнең шундый ни бар икән, хоббис, пычак җыясыз, дип әйтеп, пычак ташыйлар инде. Ансын сәхнәгә чыкканча кисәгә тыгып чыган бер тиен акча, аны бит сатып алырга кирәк. Сәхнә бирер дә инде, мин акча бирәм, шулай пычак җыя башладым инде. Бик күп пычак китерә башлагач, мәйтәм, минем хобби үзгәрде, мәйтәм, хәзер мин машина җыям, дип Шудан котылдым, ха, берсе бер әйбәп килми. Машина бүләк итмиләрме? Юк. Бәлкем берәрсе ишетеп Мерседес бүләк итәр. Хыялланыйк. Э, һәм киләчәккә планнар турында менә шул сайтта продюсер булу хыялы бар икән дип язганнар. Продюс, белмим, менә продюсер дип аталам икән ул. Менә э, бүгенге көндә Яшерен батырын түгел, фамилияләрен атап чыксаң да оят түгел. Бүгенгесе көндә иң шәп артистлар минем укучылар. Мин аларны чыгарып җибәргән вакытта әйтәм, мәйтәм, сез минем өчен вечный студент. Мәйтәм, миннән котылмаячаксыз бер вакытта да. И җавап бирәчәксез һәрбер эшкә, эшләгән эшегезгә, һәрбер гамәлегезгә җавап бирәчәксез. Атнасына бер тапкыр хәлне сорагыз минем. Шулай дип, тегеләрне застав итәм. Әйтәм, укыту шунда хәлен белмәгәч. Укып чыктыгыз да кайтып киттегез. Ал ярамый бит. Ә менә бу укытучы хисе чыннан да шул кадәр тирәнме синдә ул? Син, син үзеңне укытучы булып тоясың? Мин, э, мин бит математика укытмыйм. Мин укытучы дип үземне ничек хис итәм? Мин артистны сәхнә артында яшәргә өйрәтәм. Сәхнәгә чыгып бер сәгать җырлау, яисә бер солянкада чыгып ике җырны җырлап эшләп китү, ул эш түгел. Сәхнә бик матур бит, алды бик матур. Барды да елмаябыз, нинди генә күлмәк кимибез. Сәхнә артындагы начарлык, кабахәтлек, андагы хәерчелек, андагы мескенлекне күрсәң, аларны жәлләп еларга мөмкин. Артистның кадере юк. Артистның кадере юк, минем шуңа эчем поша. Үзләре артист бер нәрсә эшли алмыйлар. Менә телевизорны, радионы, музыканы сүндереп, бер атны яшәп карарга кирәк. Яңалыклар тыңлап кына. Кеше акылына язылсак. Шулай булгач бит инде э, кешенең кадерен белергә кирәк. Әгәр дә артистның хезмәте кирәк икән, без инде э, рухи ризык бирәбез икән кешегә. Э, ул бит җавап булырга тиеш, киресенчә. Шуңа күрә мин аларны өйрәтәм. Бик э, кадерле, хөрмәтле кешеләр булабыз дип уйламагыз. Үзегезгә хөрмәтле үзегез ясамасыз, сезгә беркем ясамый. Дип әйтеп, сәхнә артындагы э, авыр тормышка яшәп өйрәтәм. Менә мин менә шушы яктан үземнең укытучылыгымны әйтәсем килә. Салават, бу соңгы сорау була. Соңгы дип әйтмә. Ты йомгаклау. Йомгаклау сорау. Йомгаклау сорау була. Менә җырламадың инде, җырламыйм дидең, аңладым. Монда бу эфирга. Аңа беренчедән аңа ине ышанмаячак. Инә ышанмый. Э, ләкин барыбер менә 55 яшеңдә синең э, әйтик Соңгы арада ниндидер шигъри юллар беләнме, әйтем беләнме, ниндидер бер шундый күңелгә уелып калган бер фикер бәлкем бардыр. Әйтем, халык әйтемеме, ниндидер тәҗрибәме, нәрсәме? Менә шундыйрак бер э, фикер әйтсәң, тапшыру ахырында ул тамашачыга да булыр иде бер мөрәҗәгать сыман, үзеңә дә шул фикердә нык басыр өчен. Артистлар исеменнән әйтсәм, мин әйтәсе сүзләрне, фикерләрне барын да әйткән сымак. Без көчле халык. Вакытлыча югалган халык. Бу бары да вакытлыча. Әле тубыкланып торган җирдән әле аякка бастык кына. Шуңа күрә шушы юнәлештә барсак, Алла теләсә, безне өченче Мәркәз дип атыйлар Россиянең. Икенчеме, беренчеме, әле ул турыда бәхәс. Без илебез матур, Татарстан матур. Без моны мин рәхәтләндереп әйтә алам, чөнки миннән дә күп гастроль йөрүче артист юк. Мин әле генә булып кайттым Мәскәү, Санкт-Петербург якларында. Җылыслар килде, кайтасы килеп. Кеше кешене белми, кеше кешене танымый. Бер кешегә бер кеше кирәкми. Без барыбер теге идеаль дип әйтә алмыйм. Ул берәй бер дә идеаль була алмый. Ләкин бүгенге көндә чын мәгънәсендә үзеңне күрсәтергә, яшәргә, эшләргә, Бөтен мөмкинчелекләр дә бар безнең Татарстанда. Мин аны ил дип атыйм. Безнең илебез дип. Бәлки ул кемгә ошамыйдыр. Татарстан иле дип атыйм мин. Татар халкы кайда гына яшәсә дә, аның кыйбласы Татарстан, мәркәзе Казан. Шуны белеп яшәсәләр, Алла бирсә бар дәүләт булачак.